Central Lairam Lawngtlai the Lairam Times min in nan kut kan in tlai hna thonghni kularuk vau pi zarh khatnak thong thatnak kan nei lai caah adi dong tiang rak ngai cio ding kan in som hna thawngthanhtu Mang Ven Cung. Ramchung ramleng chawva in CDF Lautu cu meithal zawnku cawkpiak an si. East Lairam, Lautuhmun ram ah khuasa ramchung ramlengmi hna nih an thawhmi tangka in an cawkmi meithal zawnku cu Chinland Defence Force Lautu sinah an pek kong Lautu People Affairs Council nih vaupi nihnih ah an thanh. Hi hriamnam i pekchanhnak ah Lautohmun ram uk hruainak biaceihtu phu, CDF Lautu in ṭuanvo ngeitu hna, Project Steering Committee chungtel hna, Council palai pawl, khuabawi, khuachung nulepa hna, mino upa le khuallian kan sawmi hna zong an i tel kho hna. Cun phukhat cio nih lawmhnak bia an chim i Project Steering Committee nih tangka an hman ningcang cazin fianternak, Sidef lautu sinah phungning tein hriamnam apnak le thluachuahhal thlacamnak zong tlamtlin tein kan ngei kho tiah an langhter. Project a tlamtlin khawhnak ding caah a kan tawlrelpiaktu committee chungtel hna kan i tinhmi zatin tangka a chuah khawh nakhnga zaanghleiin ṭuanvo a latu khuabawi hna le dohthlennak caah tiin tangka a thawhtu mizapi nan dihlak kan in upat hna i nan cungah kan i lawm tuk. Mizapi he kar kan hlangṭi lai tiah Lautu People Affairs Council nih cun an langhter chih. CDF Falngoram nih hramhram in mi kan dok lai lo caah mizapi thinphang hlah u tiah theihternak an tuah. Israel ram ah mah te khuakhan lairelnak kalpi Hualngoram chung khuasa mizapi hna cu Hramhram in dawh kan in tim hna lo caah Hualngo ramhun ramchung i khuasami mizapi ṭihphang le lungrethei in um hlah u tiah HBO CDF Hualngo ram nih Vaute sawm thum le pakhat ah cathanh an chuah. HBO CDF Hualngo ram nih cun HBO nawlngeihnak sang bik Annual Conference nih cun hramhram in ralkap tlak dingah i dawh le i tleih khi a hau lo tein ram le miphun venhim dingin khua kip ah ralkap tla ding a tlamtlinh khawhnak hnga le dohthlennak kalpi cuahmah mi ah rammi nih nan si khawhnak lam cio in i tel ve uh. Hualngo ramhun ramchung i khua kip hruaitu hna le Center Executive Committee chungtel hna nih CDF Hualngo ram ralkap hna le ram caah nunnak a petu hna cu bawmhnak tete an hmuh khawhnak hnga tuaktan piak dingin hnatlaknak kan ngei. Cu pinah Hualngoram tualchungmi hna nih HPOC Dev Hualngoram i nawl kan chuahmi dah ti lo cu phudang nih nawl an chuahmi pawl nan zulh nakhnga lo kan in theihter fawn hna. Cun HPOC Dev Hualngoram hnatlakpinak le hngalhpinak tel loin Hualngoram tualchungmi hna cungah harnak chuahpi le zeibantuk cawlcanghnak hmanh nan tuah lai lo. Zalonnak a um khawh nakhnga le mizapi caah a dikmi covo a um khawh nakhnga Hualngo ramhun ram chung i a ummi mino hna le ramkip i a ummi mino hna nih CDF Hualngo ram ah nan rak i tel cio nak lai kan in sawm hna tiah an langhter. Lawngtlai District Arm Wrestling Association nih gold medal pali le silver medal pakhat le bronze medal pahnih an lak. Thonghnih kul ruk vaute kul le nga in kul sarih tiang Mizoram State Sport Council MSSC le Mizoram Arm Wrestling Association MAWA nih tuahmi banthapaihnak ah Lawngtlai District Arm Wrestling Association LDAWA aiawh in aa zuammi nih gold medal pali, silver medal pakhat le bronze medal pahnih an lak. Gold medal le silver medal, bronze medal pahnih an lak ning cu pakhatnak Vanlalduha Talungtlai Ṭhi senior kg sawm sarih le panga gold, pahnihnak Van Bawi Uk New Veng Pi Lawngtlai novice

Pasarihnak, Rebek Vanlalruat Hlui, Chamari, Lawngtlai, Women Junior kz sawmruk bronze hna an si. LADC Sports EM le Championship medal la hna tonnak ngei. Thawhni kul ruk bau pi ni khat ah Executive Member Sports and Youth Service SOS Department LADC zohkhenh tu Pu Si Hrang Chiang ah ngani a office ah Mizoram State Arm Wrestling Championship Thawnghninh kul ruk i Lawngtlai District aiawh in medal latu hna lawmhpinak lakphak a dinpi hna. Thawnghninh kul ruk vaute kul le nga in kul le sarih tiang Mizoram State Arm Wrestling Championship Thawnghninh kul le ruk Aizawl Ramhlun Indoor Stadium ah tuah a si i 26 Mizoram State Arm Wrestling Championship Thawnghninh kul le ruk ah Lawngtlai Arm Wrestling Association in President Pu Amos Lalhruai Tluanga he tiin player hleiriat le official pathum an i thawh ve. Cu ahcun medal pasarih, gold pali, silver pakhat, bronze pahnih an tlunpi i Mizoram huap in panganak dirhmun an si. Hi lawmhpinak lakphak dinnak ah Association President Pu Lal Hruai Tluanga nih report a pek. Hmailei karhlannak ah a herhhaimi vialte EM sinah a chim fawn. Pu Si Hrang Ṭhiang ah EM nih cun sport discipline phunphun lakah ngakchia bik si hmanh ulaw teinak sunglawi he nan rak tlung hi lunglawmh awk ngai a si. Kan district le LADC Sports Department min nan ṭhatter. Player hna cu zaanghlei caw in training pehzul u. Nan trainingnak hmun zong zoh khawh ka rak i zuam lai. Hmunhma le hmanrua ṭha nan ngeih khawh nakhnga Council nih a si khawh chung an zuampi hna lai tiah a chim. Hi caan ah hin Pu Si Lal Hmun Siama, Sports and Youth Officer SYO, LADC nih a telpi hna. Lawngtlai District Zipeng nih Chan Mari le Bazar iritnak site drain serning ding a zoh.

tiluannak um lo cu a hmun ah an zoh. Tiluannak ser ning ding le hmalak ning ding zoh khat a si. The 12 Lai Autonomous Council budgetation thonghnih kul le ruk tlamtling in di a si. Thonghnih kul le ruk vau te kul le sari in tuahmi The 12 Lai Autonomous District Council LADC budget session cu thonghnih kul le ruk vaupi ni hnih ah tlamtling tein di a si. Hi season chungah hin District Council ṭhanchonak ding budget khuakhanmi le phungbiapi hna ceih hnu ah cohlan an si. Season chungah hin member hna biahalnak start question sawm thum le pakhat a um. Biahalnak kul le kual leh a si. Pahnih hi biahaltu aa relrem lo. Cun pakhat hi biahalnak aa khat a si caah hal chap hau lo ah ruah a si. Cun unstart question pakua a um fawn. Seson chungah biaceihmaimi cheukhat hna cu Marriage and Divorce Bill, DLADC Marriage and Divorce, First Amendment Bill, thonghnih kul ruk cu House ah ceih a si hnu ah lungrual tein cohlan a si. Private Member Resolution, Pu LR Ding Lian a Cinzah, MDC Resolution, kum thonghnih kul ruk in kul le sarih hi Year of Consolidation caah thanh siseh tiah ruahnak a chuahpimi cu ceih a si. Hi kongkau hi tu LADC cozah nih hmalaknak a kalpi cuahmah caah a dang tein thanh lo siseh an ti. Kum kal lio thonghnih kul le nga in kul le ruk caah Supplementary Demand for Grand le kum thar thonghnih kul le ruk in kul le sarih tiang caah Shick Schedule of Demand for Grants hna cu cohlan a si. Kumthar budget ah hin nikum nakin chawva hmuh ding a tam deuh caah Council nih amah tein a hmuh, Local Revenue zong a karh. Pakhatnak, Local Revenue Collection Estimate, zanga pahra, point pao-pao. Pahnihnak, Grain in Aid, GAF, from Mizoram Government thong kul le thong sarih, zathum sawmthum ruk point pakhat pathum. Pathumnak, Village Council Remuneration za sawmriat le pahnih, point panga pa o. Grain total thong kul le thong riat le kul le riat point paruk pathum. Local revenue hi ni kum ah zali kul le khat point pa o polex nakin sawm riat le pakua point pa o polex in a karh i GIA zong ni kum nakin thong khat zanga sawm riat le pali point panga paruk lex in a tam deuh fawn.

LADC budget session thonghnih kul ruk hi Vaupi nihnih zanlei suimilam pakhat ah LADC chairman Pu Si Lal Muan Thang nih bianolh um hlan tiang a khar. Tutan thawng kan thanhmi cu kha vial khan an si rih lai. Zohtu le ngaitu nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarah kan i tong ṭhan te hna lai.